Ma merci, dass Der haut op d'Aktioun komm sidd vun déi Lénk Stad fir u sech eng Verkéiersberouegung hei an der Stad. Mir fuerderen eigentlech scho säit Joren, dass mer 30 Kilometer an der Stonn sollen quasi als Norm an der Stad asetzen an net just an residentielle Véierel. Et schéngt eis evident, dass dat an engem residentielle Véierel an deene Stroosse soll 30 Kilometer an der Stonn sinn, voire souguer manner. Mä mir sinn eben och dofir, dass et soll op deene groussen Achsen 30 Kilometer an der Stonn sinn. U sech geet et net just ëm 30 Kilometer an der Stonn Fuerderung, mee eigentlech méi generell ëm eng Verkéiersberouegung. An do hannendrun ass einfach déi Fro, déi mir eis stellen, wéi eng Stad mer wëllen. Do komme mir da ganz schnell op d'Konklusioun, dass mer soen, bah, d'Stad gehéiert den Awunner, de Residenten, de Kanner, déi an der Strooss och solle spillen. An dann ass déi Fro, Weem gehéiert d'Strooss? Am Endeffekt gesäit een, dass d'Strooss virun allem den Autoe gehéiert an dass d'Leit, déi ze Fouss sinn, d'Leit, déi hei wunnen, ëmmer méi an den Eck gedrängt ginn an do si mir einfach der Meenung, dass d'Strooss jiddwerengem soll gehéieren, de Kanner, den Awunner, de Commerçanten, jiddwereen am Endeffekt an dann ass déi Fro, wéi een Zesummeliewe wëlle mer an do si mir der Meenung, dass den Espace public eigentlech soll méi gedeelt ginn an dofir sti mir eigentlech haut hei. Ginn ech dem Guy de Mikro.
Voilà, also mir trieden hei derfir an, dass an der Stad Lëtzebuerg generell soll 30 Kilometer d'Vitessbegrenzung sinn. Dat soll also d'Regel sinn an net d'Ausnam, wéi dat de Moment de Fall ass. Firwat wëlle mer dat? Engersäits, an éischter Stell, schützt dat de Foussgänger. Mir wëssen, dass dem Statec no an deene leschte Joren de Prozentsaz vun Accidenter mat Foussgänger eropgaangen ass. Mir wëssen och, dass dat sech haaptsächlech um Niveau an vun der Stad ofspillt. Mir wëssen, dass ronn een Drëttel dervun an der Stad geschitt a 85 Prozent geschéien a Stroosse mat maximaler Vitess vu 50 Kilometer an der Stonn an nëmmen 11 Prozent a Stroosse mat 30 Kilometer an der Stonn. Nieft de Foussgänger kënnt och eng Vitessbegrenzung de Vëlosfuerer zum Virdeel. Mir kënnten dann an deem Fall d'Vëlosfuerer derzou bréngen, fir, well et méi sécher ass, fir méi oft de Vëlo ze huelen. De Stater Schäfferot refuséiert, an d'Richtung ze goe vun esou enger genereller Begrenzung an e bréngt do eng Partie vun Argumenter op d'Tapéit. E mécht just sporadesch Moossnamen a verschiddene Quartieren. Seng Argumenter sinn déi heiten, E seet, op Staatsstroossen, do däerf een dat net. Zweetens seet en, an de Quartieren, do brauche mer ganz vill Ëmbaute vum Stroosseraum, fir dass dat erlaabt gëtt. Bon, wéi äntwere mir op déi Argumenter? Éischtens emol, wat d'Staatsstroossen ubelaangt, De Minister Bausch huet sech geäussert, dass, wann hie gefrot gëtt, dass hien dann och d'Geneemegung ka ginn, fir op Staatsstroosse mat 30 ze fueren. Mir haten dee Fall hei um Boulevard Royal virun engem Joer, wou mir gefrot hunn, dass um Boulevard Royal mat 30 sollt gefuer ginn, an de Här Bausch, dee sot, dat wär méiglech. Mee déi Fro ass ni gestallt gi vum Schäfferot. Dat heescht, ier dass iwwerhaapt emol esou eppes ka geschéien, muss déi Fro och dee Moment gestallt ginn. Et stëmmt och, dass d'Begrenzung vun der 30er Vitess op 30er Vitess, dass déi u verschidde Moosnamen am Stroosseraum gebonnen ass. Dat steet an enger Brochure, déi 2013 vun de Ministeren, CSV-Ministere Wiseler an Halsdorf an Optrag gouf. An do ass ganz kloer, dass do och eng Denkweis besteet, dass den Auto am Virdergrond steet an dass, wa mer den Autosfuerer, deen de Kinnek ass, wëllen derzou bréngen, fir méi lues ze fueren, da musse mer säi de Stroosseraum begrenzen. Wat och ganz komesch ass an där Broschür, do steet dann, dass an Zonen 30 keng Vëlospist soll gemat ginn, well jo dann kee Bedürfnis méi géing do bestoen. Déi 30 Kilometer, déi géinge jo da wahrscheinlech agehale ginn. Also wer es glaubt, wird selig. Voilà, also déi opwänneg a skurril Bestëmmungen, déi an deeër Broschür do stinn, Déi mussen total iwwerschafft ginn a mussen de Wee opmaachen an eng an d'Richtung vun enger anerer Verkéierspolitik an der Stad an och net nëmmen an der Stad. Bon, auslännesch Studien, déi weisen, dass dat keng Utopie ass. Verschidde Stied, déi ginn an d'Richtung, zum Beispill Spuenien huet déi Moosnam Generaliséiert. A Frankräich sinn eng ganz Partie Stied, déi op dee Wee scho gaange sinn, zum Beispill Nantes. Do gëllt d'Drëssegkilometerlimit op 80 Prozent vum Stadgebitt. Wann ech Lorient kucken, dat sinn 98 Prozent vum Stadgebitt, déi mat Drëssegerzone funktionéieren. Zu Toulouse 753 Kilometer sinn op 30 Limit zeréckgeschraut ginn an zu Grenoble ass dee Prozess och schonn zanter 2017 am Gaang. Zu Bréissel gëllt vum Januar un, elo dëst Joer, iwwerall, mat Ausnam vun den Haaptachsen, 30 Kilometer. An eng Etüd huet och gewisen, dass doduerch net Zäit verluer geet. wann d'Leit musse mat 30 fueren. An d'UNO huet sech och fir esou eng generell Begrenzung an de Stied ausgeschwat. Also mir soen ëmmer erëm, an den achtzeger Joeren, do war e Krittär vun enger gudder Mobilitéit deen, datt een iwwerall mam Auto esou séier wéi méiglech konnt hikommen. Haut ass dat awer net esou. Haut ass et esou, datt mer wëllen, D'Leit esou séier wéi méiglech ëmweltschounend a sécher op eng aner Plaz bréngen. Bei der Mobilitéit geet et haut also ëm Mënschen an net ëm Autoen. Mir wëssen, dass mer hei zu Lëtzebuerg eréischt am Ufank dovu stinn. A mat eiser Aktioun wëlle mer dee Prozess beschleunegen. An éischter Stell fuerdere mer de Stater Schäfferot, op déi an den 1980er Jore stoe bliwwen ass, mam Transportministère ze beschwätzen, wat een direkt kann op de Staatsstroossen änneren. An op nationalem Plang, an do ass dann och d'Nathalie hei niewendrun als zukünfteg Deputéierte gefuerdert, mussen déi Bestëmmungen iwwert d'Trafikberouegung an den Agglomeratioune grondlegend iwwerschafft ginn. 30 Kilometer maximal Vitess ass en däitlecht Zeechen fir eng méi mënschlech Stad, mat engem séchere Raum fir Foussgänger a Vëlosfuerer a fir d'Kanner an hirem Quartier. D'drëssiger Vitess an der Stad muss zur Reegel ginn an däerf net d'Ausnam bleiwen. Mir brauche keng nei Etüden, fir déi Saach an d'Längt ze zéien a schnell Decisiounen eigentlech ze verhënneren. D'Pandemie an d'Klimakris erfuerderen a bréngen en Ëmdenke mat sech. Dofir gëllt et, elo ze profitéieren.